Tukverh show i in a rawn thlen tu te chu Mercy Pet Care, Ramhlun Venglai, D three Business Enterprise, Ramhlun North, Bay Out, Dawrpui SBI hnuai, MNR Enterprise, Millenium Centre, Isaac Jewellers, Millenium Centre, Tun ṭumah chuan Mizo hmeichhia te tukverh hrawngah kan dak ho dawn a ni. A tirin thu a awm. Thu chu Pathian hnenah a awm. Thu chu Pathian a ni. Chu Pathian chuan amah nena leng dun turin ama an puiin Adama a siam a. Adama chu mahni chauh chuan a famkim lo. A kawppui awmmi hmeichhia ama an pui bawkin a siam a, Pathian chu a thil siamah chuan a lungawi ta a, mihring chi dang a siam tawh lo a ni. He hmeichhia hi thil siam zawng zawng zinga ropui ber hnehtu chu a ni. Tharum leh tihluihna tel loa hnehtu, mawina leh duhawmna infin, Chakna leh finna a khat a ni. Lalram ropui leh sipai, tharum leh tihluihna a hneh thin. Mipa chu hmeichhe hmaah a tlawm thei tlat mai. A nui hmelah te, a sam leh hawi herah te hmuh theih loh chakna a awm a ni. Hmeichhia ah hian hmeichhe lu chu mipa ni mah se, a nghawng hmeichhia tel lo in lu chu a che thei bik hauh lo a ni. Mizo te hi hnam naupang te ni mah ila khawvela hnam hmasawn chak ber a chhal theih kan ni awm e. Chutiang zelin hmeichhia te pawhin hma kan sawn chak em em a ni. Hnam mawl tia an chhal te apiangah hmeichhia te an hnuai hnungin an chep thin a. Changkanna leh hmasawnna chuan hmeichhe zalenna leh dinhmun thatna te pawh a keng tel a ni. Hmanlai chuan Mizo hmeichhia te chu an hah thei em em a, zingkar khuante vikah thovin, Chhungkaw ei leh bar tur, sil leh fen tur leh inchhungkhur sekrek zawng zawng khawsak rel kha an ko-ah a tla a, hah pawh sawi loin zan lamah tlangval inlengte tivui vai miah lova kawm a ngai a, rei tak an meng a, mutmu kham khawp hmu lovin nun an hmang thin a ni. Hmeichhe tawng menah thlak rawh. Hmeichhia leh uipui chu lo rum lungawi ve mai mai rawh se. Hmeichhia leh chak aiin sakhua an nei lo tih tehkhin thu te kan nei a, hmeichhia te kha sakhua na leh khawtlang inrel bawlna ah an tel ve ngai lo va, dinhmun tha zawk aiin dinhmun hniam zawk an chang a ni. Mizo tawng upa tehkhin thu ah pawh hmeichhe sawina tawngkam mawi tak aiin tawngkam mawi lo tak hriat tur a tam zawk a ni. Sawi dan dangah ve thung chuan hmanlai kan pi leh pu te khan, Hna kha fel takin an sem a, chhung kaw ei tur thawh chhuah. Sakawlh leh hmel Malacca khawven te kha mipa koa a tla a. Hmeichhia te erawh in lamah chhung kaw ei leh in tur ngaihtuah in an lalna chu in chhung a ni a, chuvang chuan an bai chhuan lai a liam pawh in pa in a lo khawih pui ngai lo an ti a. Mipa te chuan hmeichhia te chu tuikhur ral leh hmelma leh sakawlh hma ah chuan an humhim tlat thung a ni. Hun a inher zel a, kum ze chuang Kristian ram kan lo nih tak meuhah chuan hmeichhia te pawhin khawtlang, sawrkar leh kohhranah pawh dinhmun pawimawh tak tak an lo luah chho tan ta a. Aw, hei Mizoram Legislative Assembly vawi sarihna ah hmeichhe hmel kan han hmu a, MLA hmeichhia kan han nei a, hmeichhia te chu kan lawm em em a, kan lo chhuang em em che a ni. Chuan politics hi hmeichhe luhna chi niin i hria em engei ngaih dan? Hmeichhe luhna chi niang chu keini pawh kan lut alawm. Kan tum lo thin mai mai a, hmeichhe dang hian. Eh, chuvang chuanin tin han lut tur hian eh, a kalkawng hi thui ve deuh va, chu chu ni mai a. Hmeichhe luhna chi ni lutuk.
Ani leh harsatna tei tawk em? A harsatna em em ka tawk lo, mahse taf deuh chu ngai mipa rual zinga khawsa kan nih vang hian.
Ngaw ni le, politician ni tur hian eng ang quality nge pawimawh ai hriat? Thawhrimna a pawimawh tin chelna a pawimawh taimakna te a ngai a, eh quality han tih chuanin duhthusam chu a awm thei lova, amarawh chu eh. Tin party a rinawm ni te ngai a, ka a tui hrim hrim te ngai a, chu chu ni deuh main ka hria. A ni le, hetianga hei i politics, political career i kawng chhuk chho ah hianin eng lai khange harsai tih lai ber?
Harsa tih lai ber sawi tur, sawi dawn chuan a awm nual ang a, amaherawhchu. Kan tih tur a lo nih hian kan ti ve thei mai zel a, han tum tak tak chuan harsa ti em em lai awm pawh ka hre lem lo. A hei hmanlai ngaihtuah chuanin Kohhran te, Khawtlanga te leh sawrkar angah pawh Mizo te hi, hmeichhia te hi kan dinhmun a tha ve tawh em em mai a, hetah hianin eng nge chawi kan leh chuan ngai kan niin i hria em eng nge i hmuh dan?
Mizo hmeichhia te hi kan van lei a, a bik takin hei.

Kan vannei ni state dang hmeichhia te ngaihtuah hian kan vannei bik hian ka hria a, tin kan changkang sawt a, amarawh chu Mizo pa rilruah hian hmeichhe dah hniamna hi tunhma kan pi pu te atangin a awm thin a, amarawh chu khatiang ang kha tunlai khawvela a ni tawh lo va, ih hmeichhia te mipa te kan in en hrang em em tawh lo va, in dah hniam em em na a awm tawh lo va, ih hma kan sawn hle in ka hria Mizo bik ah chuan. Aw hei kan hmuh angin Congress tha laia President i ni a, Mizo tha lai te aw a bikin hmeichhia te hi chah duh i nei em? Umm
politics ah hian tha lai te hi kan la in hmang tam lo ka tia, tha lai thluak te hi a pawimawh em em a, i tha lai tam tak a bikin lehkha thiam chin te phei hi chu ram hmasawnna tur kan ngaihtuah a nih chuan politics a luh hi, Kawng tha ber niin ka hria a, kan vei em em a kan sawi tam a, amaherawh chu a taka thawk tur chuan politics hi a pawimawh em em a, chuvang chuan politics ah hian thalai te hi inhmang leh zual ila eng party pawh ni se la eh tih hi ka chah duh a, tin a bikin hmeichhe tan chuan politics ah eh din chan a har a eh. hmeichhia kan la tlem avangin Taff a ngai bawk a, hmeichhia te hianin politics ah hianin kan la tui tawk lo emaw ni ka ti thin a, hmeichhia te hi duhaiin hei ai hian in hmang tam ta ila eh tin hei sorkarin eh reservation te min han hmeichhia te min han pek takah bik chu. Mi han pek takah phei hi chuan nasa leh zualin hmeichhia te hi rawn pen chhuak se tih ka chah duh bawk a ni. Umm, ropui hle mai hmeichhe tan hmun ruak tam taka awm tihna a nih chu dawr a, umm. Amah erawh chu kan Mizo culture a bet nghet tak. Hmeichhia chu inchhunga, mipa chu ram va chal tur, ram hnuai lama an tih pawh hi zawi zawiin a inthlak a ang ta. Chhungkua a nu berin emaw, hmeichhia ten ei an zawn a ngai ta a. Hei hi a chhungkawtin hmun a zir leh a tul vang pawh a ni thei e. A chhan chu eng pawh ni se, kan hriat loh hlanin kan hnam kalphung pawh a danglam chho hret hret a nih hmel. Ram dang atanga rawn zin mikhual pakhat chuan sorkar office leh dawrah te leh bazarah te hmeichhia hlirin hna an thawk a, enga ti nge tiin min zawt a, han chhan mai harsa ka ti. E, hmeichhia te chu kan taima a lawm ka ti ringawt a, ngaihtuahna a kal thui hle a ni, nu pakhatin a ti a ni. Aizawl bazarpuiah kan awm mek a, tunah hian hmeichhia te hi chhungkaw ei zawngtu an nih ve zia bazarpui tukverhah hianin kan thlir ho dawn a ni. Ka pi in hralh thei em? In hralh a har ang reng khawp mai. A nih leh nang ka pi. Ah, ka in hralh a har khawp mai, mi an tam lo a. Aw.
A nih leh chhungkaw chawmtui ni em? Aw, ni e.
A nih leh fa engzat ngei nei? Pathum ania tute nen kan awm tawh a maw. English medium ah te school an kal em? Aw kal ve hram hram e. Ani leh thawk lo ta la engti nge niang. Kan harsa khawp ang a mang an thlak khawp ang kan thaw thei loh chuan maw. Aw ani leh ka pi nang chhungkaw chawmtu i ni em? Aw ni e ka nei bel ber ani e.
Ani tak chu. Aw i chawhmeh te hi khawi tangai lak nge? Hei hi chu phai lam atang rawn kal ani tlangpui. Hlei pawh tha ve em? Aaa, boruak i a thlen tam leh tam lo zir te pawh a ni ve a, a kha chu maw? Tlangpui thu chuanin i a ziah chu ziah awm a, mahse ngai reng lo. A ni leh chhungkaw chawmtui ni e? Aw, ni e.
Pa engzat nge nei? Pahnih.
Aw, English medium-ah te an kal em? Kal lo ve, an kal lo ve ve tunah chuan. A nih leh, thawk lo ta la in ti nge ni ang? Ngei a ni mai.
Ngei a ni mai.
In pai ni nge tih min hrilh thei ang le? Pa kan nei lo a. A nih chu nangmah, aw, nangmah tawp a ni maw? A ropui hle mai hna tawh. Chu chu a nih leh, an dawn ngai che em? Aw, dawn ve e, aah, min dawn nasa thei khawp mai. A nih leh, an dawn cheu hi a puai thlak fu lo maw? Aah, puai thlak chang, theih miah loh chang hi chu awm ve maw? Tlangpui chuanin kan inhniam ve tho mai, min dil ngawih ngawih chuan. An rawn thlak ngai che em? Thlak ngai lo tih hian kan i leng. Chhungkaw chawmtu mi nih? Aw ni e.
E, engzat ngei chawm? E, hei kan pa nen ka tupa kum ruk mite hi ka awm, kan awmpui bawk a, chuti chu kan ni mai. A ni le, thawk lo ta la, engtin nge niang? Chu chu le, ramhrana kan fate nen min rawn enkawl ve tawng chu ka ti mai a. I zui chawm meuh meuh a ni maw?
Ni e, hei hi kan rin rawl ber a nia. Aih, a ropui hle mai e. Aw, ka pi chhungkaw chawng tui ni em? Aw, ni ve e.
In pai ni nge thaw? Kan pa chu sawmkua pariat ah min boral san a maw? Sangkhat zakua sawmriat paruk zun ah kan chhuk thla a maw? Chuan vaihlo hi kan zuar nghal ta a. A hlawk em? Hlawk. Chung lai chuan a hlawk a maw? Hei tun kum hnih thum hi a hlawk ta vak lo a, a hma chu an hlawk ve e. A nih chuanin lo zuar thei ta lo la, engtin nge niang? Ka hre tawh lo, lo zuar thei lo ila maw? Hei thil dang ti tur kan hre pha tawh lo va keini chuan maw? Chu kum sawmhnih dawn kan lo zuar, sawmhnih chuang thangkhat lian ni chu kan lo zuar ve tawh a. Hna dang han ti leh tur chuan kan tan a har tawh khawp ang. A nih chuanin Pa ber nih i fawm bawk a, chhungkaw chawmtu tak zet zet i nih a ropui hle mai. Chuan Pathian zara fa pali chu ka tlo chawm sei lian ve chu ni tawh maw tunah tu te pawh umm.
Aw ka pi, helai i thutna hi rei tawh em? Aw rei ve tawh e, kum li vel a ni tawh e. A ni leh engatinge he eizawnna deuh kher hi i thlanna chhan? Aw, mi hnuai te ka inhlawh thei tawh lo va, chuvang chuan thu mai mai a, eizawn theihna ania ka tia ka thu ve ni e. Chhung ka chawm tui ni em? Aw ni e.
A nih le, mi hian an dawn ve ngai che em? Eng ti zawnga dawn in. Hei ahh, hlep a tha em tina ang vel ni e. E, hlep awm mang lo a chawi belh chang a tam mai. Mahni pawh kan inchawm hlei thei lo ve, pawisa a vang tawh bawk sia. Tun mahse dawn te kha engmah pawh kan ni hlei thei lo va. A nih chu a chhung a nih leh hei hi thawk lo ta la enge nia ang a harsa a buai thlak viau ang em? Aw hei thawk lo vila eizawn na tur dang ka hre bawk si lo va. A nih.
Ka pi tun lai in hralh tha em? In hralh na awm lo. A nih leh chhungkaw chawmtu mi nih? Aw chhungkaw chawmtu ka ni. Eng zat ngei chawm le?
Pali.
English medium a kal ten awm em? Aw awm.
Nghak thei lo ta la engtin nge nia ang dawr hi tih tawp ngai ta se. Ah tih nge nam lo a tawp tawp a ni mai.
Sangte hui ka zawn a. Hei uite thar ka nia ka lenpui vel mai mai. Ui van cute em em. Vaccine te la tawh em. Umm vaccine lak ka ngai nih. Ngai e thleng zai nge nih tawh. Thla hniat ling ve chek tawh. Thla kha ta tlin tawh chuan lak thei tawh reng alawm baka. Ui neih te hi chuan enkawl that ve te ngai sin a pul hri te ve mai tur chin. A ni maw?
Chutiang te chu lo ngai lawk haiah nge ka lak ang a? Mercy pet kher awm nun veng laiah chuan clinic a awm a, Ui mamawh chit in reng a awm vek alawm. Doctor thiam tak tak ten an thut chilh reng bawk a. A ni maw? Ka lo hre ve reng reng hleinem. A nih chuan min kalpui lai hman em? Hman lo tur awm chang hleinem. Mercy Pet Care ah hian i ran mamawh tur zawng zawng a teh ber atanga a lian ber thlengin a kim vek a, quality chi hrang hrang kan nei bawk. Tin, khawvel a ui chaw tha ber ber. Royal Canin, Science Plan leh Drools ah te authorised distributor kan ni a, wholesale leh retail in kan pe. Doctor thiam tak tak ten an thut chilh reng a, uitil lak, chhul lak leh surgery chi hrang hrang kan ti thei reng e. Chanchin lo mawm em em kan rawn thlen dawn che u. Mizoram a lei tur awm ngai lo. Mahse kan mamawh em em si kha kan nei ta. Hnathawhna leh khawmpui lian leh puipunna a hman chi. Sorkar, Pawl leh mimal tan heng item hrang hrang te hi lei turin kan rawn chhawp chhuah sak che asin. Traffic safety cone, Queue manager, aluminium leh plastic, reflective safety vest, Message plate, barricading tape, safety goggles, wheel locker tha chi, life jacket mi tin tana hman theih. A a dang pawh a la tam mai, ran kal ve phawt mai teh. Chu mai bakah ran chu tha bik pawh kan kawl reng a nia, tin ice cream softy machine leh Soda cold drinks machine pawh kan chah thei reng ania. Min rawn pan ve chin teh. Quality mila a man kan chhiar hi nangmah avang chauh ani e. MNR Enterprise, D eighteen, third floor, Millennium Centre, phone, nine seven seven four eight four four five one five. LG Xboom CM97 30 USB direct i pen drive hmangin direct in i play thei dual USB playback bluetooth audio streaming bluetooth leh wifi hmangin music i play thei smart dj 2.0 mania music du zong effect pack te beat siam te leh dj tana mamawh hrang hrang a tih theih vek LED lightings i music beat a zir in light chi hrang hrang a chhuak thei. Mini Hi-Fi system heng zawng zawng hi te fel tak in LG X Boom CM ninety seven thirty ah a kim fek a ni. Party, picnic leh gym atan duh thu sam a ni e. Authorised LG Distributor, D three Business Enterprise, Ramhlun North, JK Khenglawta Building leh Mission Veng, Phone number two three four zero five nine zero. Kum tina i intiamna, kumin chu ka in la fit tawh ang i tih kha. Pui tur che in Fate Fitness Gym chuan remchang kan siamsak che asin. Trainer tha tak tak India rama zirna tha ber atanga train chhuakin an enkawl. Thai te hrian thiam takin a thutchilh nghal bawk a ni. Chu mai bakah Indian Institute of Tourism and Travel Management, Delhi atanga tourism zir chhuakin a thutchilh bawk a. Air ticket booking. Cancellation, Frequent flyer siam, Passport siam leh Foreign group tur kan siam a, Thailand tur hlawhtling taka kan buatsaih hnua May thla ah hian Israel tur kan buatsaih leh dawn a ni. A lo kal hmasa apiang duhsak an ni ang. Fake tours and travels, Ramhlun venglai, Biakliana petrol pump opposite PWD peng. nine six one five eight three three five two six eight five seven five one four two zero seven five.
Ka pi hei va inhralh thei awm ve, zo tep tawh tiraw? Aw zo ve tep tawh e. I thutna a rei tawh em? A rei ve tawh e.
A nih leh, ngati nge sa sah deuh kher hi? He, aa sa sah deuh kher te hi a tul a nia nge, kan dinhmun. Tuten ah a zir lo bawk a, kan ei zawn nan hian a tul ve tlat a ni. Ani chuan chhungkaw chawmtu i ni maw? Aw ni e, nu leh pa nih te kan fawm ve a. I fate English medium ah ten ka lem. Kal lo, Hindi medium ah kal pakhat. Ei anih le, Sasa hi ti thei tawh lo ta la, a va buaithlak awm ve. Buaithlak ve khawp ang. Tih theih lo chuan eizawnna tawp a ni mai. I hnathawh ropui hle mai e. Aw kan lawm e aw. Aw ka pi hei eng buh nge. Hei maw buh ban. I thlei chhuak nep tawh em vawiin hian. I thlei teuh tawh mai. A ni leh nil chang te hi awm ve em. A buh ban hi chu kan nil em lo ve hriat tun lai chu maw. Mahse buak vet te a ni bawk a. Aw chhungkaw chawmtui ni em. A ni e. A ni chu a ni leh in lam an va buai awm ve. A buai vak lo ve. Kan tlei tlang tawh maw?
Ani leh thawk lo ta la engtin nge nia? Ai, ka hre tawh bik na an chung tawh te chu. Ngei a ni mai mi.
Ka hre lo le Pathian thu thu niang chu. Ka pi va awl der der ve. Awl khawp mai. I inhralh tha vak lo mi. Hralh tha vak lo ni hi. Ani chuan chhungkaw chawmtui ni em? Aw, nei hran em em vak lo. Keimah hi ka ni deuh thaw mai. Tih chu. Chuan in lam an buai em? Buai vak lo e. In pai ni nge thaw?
A boral tawh. A ni, ka pi hi nangma zawrh a mi? Ah aw, kan pu te zawrh a nia, ti hianin kan pui ve thin. A ni le, a sah zawng zawng chu nangma ti ni lo a? Ni lo e, a sattu bik hian awm a maw? Chuan hetianin a hlawhfate hianin kan pui ve thin. A nih chu, nih leh chhungkaw chawmtui ni em? Aw, ni e. I nghak hlawh a mi em? Engtin mai tih? I nghak hlawh a mi em?
Aw ti hianin kan inhlawh. A nih le, in lamah an buai a mi tel lo te chuan. A buai ve tho mah sengin hei rawng ten bawl ve thiam tawh maw? Ti chuan i hei a chang chuan zanah te kan thleng a, an mahni ten an lo ei ve nawk nawk thin. A nih chu, i ni leng thak thak zel ni maw? Ni leng thak thak zel e. Ka pi hei tu dawr nge?
Keimah tu sah nge a. Keimah e.
Ani chuan zing i kar ṭang in i awm a ni maw? Aw zing a ṭang in awm e. Hran kan la maw helai zuartu chu keimah ni hlawhfa te kan chhawr bawk a chang in. Chuan a nih leh chhungkaw chawmtu i ni mi tih chuan. E. Fa in zat nge i nei? Pakhat.
Naute la niang a? Ni tawh lo tlangval.
Ehe. Ani chuan in chhungkaw chawmtu chhungkaw in zat nge i chaw? Ka fa pakhat leh nupui a nei tawh a, chu kan pathum zawng chu kan ni mai. A nia, ropui hle mai ni leh i awm lo chuan in lamah an buai aw. Buai in hran lo e, chuan nula tlangval tawh maw? Hetianga hma kan sawn chhoh zel lai hian hmeichhe awm nem zawk te hian harsatna kan la ngah em em a, hmeichhe himna leh hmasawnna hi mipa mawina a la ni fan a, ram hmel mawina pawh hi hmeichhiate hriselna leh humhimna ah hian a in nghat lian hle a ni. Hmeichhia te himna kawngah hian kan zavaiin mawhphurhna kan nei theuh a ni. Aw, Mizoramah hian hmeichhia te hi kan him tawk em? Aw, Mizoramah hianin police ang takin ka rawn sawi dawn a, kei chuanin hmeichhia te hi kan police atanga kan thlir dan chuan kan him tawk chiah lovin kan hria.
Eng kawngah te hian nge? A chhan chu, i, keini hi hmeichhia te Hetiang hum sual an dai a, lo investigate tu kan nia keini cell hi. Case hi kan ngah em em a, tun kum ni kum ringawtah pawh hmeichhia te bika case kan neih hi sawmsarih leh pasarih a nia. I te khin nan pawngsual case tih ringawt pawh hi a tam em em tawh a, pawngsual case mai lo pawh. Kut inthlak te, inchhaihnawmna tih te hi kan ngah em em a, chuvang chuan kan thlir dan hi chuan hmeichhia te chu kan him tawk lovin kan hria. Aw chutia kan him, kan him si loh chuan eng part nge kan neih ve, nge kan tih ve thei ang hmeichhia te hian kan him zawk nan? Hmeichhia te hian tih tur tam tak chutah chuan kan nei ve a, kan him nan teh khin nan mipa, I kha a thiam lo chu kan ti a mahse chumi rual rual chuan keini hmeichhia ten part kan nei nasa em em a ni chutah chuan hmeichhia te tehkhin nan kan lo fimkhur ve thei tur a ni kan lo in veng ve thei tur a ni tehkhin nan nimin lawkah te pawh chakchar kut kan hmang a chutah te chuan in. Case ngei pawh kan nei nghal a chumi avang chuan mipa kan hmelhriat hleih loh te in kan in thlah tir a kan zui duh mai a i chutah chuan tawhsual kan lo tawk ta thin a ni hmeichhia te hian tih tur tam tak chumi kawngah chuan kan nei ve tho mai mi mahni cho chhuah te pawh lo ni thin a ni maw aw hmeichhia te kaih hnawih hian eng case nge a hluar ber chuan ah eng vanga hluar nge ni thin eng vanga hetiang thleng thin nge ni tih min hrilh thei ngem umm.
Hmeichhia te kaih nuih lamah case kan ngah ber chu pawng sual a nia, heta kan chhui chinah chuan pawng sual hi kan ngah em em a, tin chumi bakah hmeichhe zahawmna tibawrh bang va infiam a maw, mawi lo taka infiam a maw, kut thawh a infiam te, tawngkam a infiam te chung chu hmeichhe zahawmna tibawrh bangah kan luh tir thei vek ta, chung chu kan ngah leh em em bawk a. Tawngkam kha example ti mai ang, entirna hi pe thei ang em? Aw tehkhin nanin ih a mawi lo ni lo se, tehkhin nan ka ti chak che ka it che ih chutih kha ti maw khatiang ang deuh zawnga inchhaih te kan la ching a mizo te hian chu chu case a awm thei vek tih hi kan hre lo thin a mani te kan han intia a then kan han zawh hi chuan aw ka hre lo te an tia khang ching kha kan la tam em em a tin chung ang case bakah chuanin ih. Kut inthlak hi a nasa em em a kan ngah lutuk a, tehkhin nan Auna tute mani nen an lo inhnial a mipa leh hmeichhia, mipa in kut a thlak ta hrep mai thin a ni, khang te kha kan ngah lutuk a thlak case hi, tin chu mai bakah nupa inkar kut thlak hi kan ngah lutuk bawk a. Chu chu domestic violence a ni? Aw domestic violence chu awk te chu kan case neih ho chu a ni. Chu chu engvanga thleng thin nge a ni? Aw eh, case hi nia a chhan hrang hrang a awm a, ih kan han chhui atang a, keini chuan kan hmuh dan chuan ih kan Mizo mipa tam tak hi hmanlai zia kan tih mai hi pu hian la awm a ni, ih tehkhin nanin umm. Mipa in hmeichhia chu a ti lui tur alawm tih rilru kut kha khami rilru kha an hla pu ni tun laiah hian ih mipa tam tak kan han kawm pawn eng ati nge kan tih chuan a hmeichhia te chu a tang ve tur alawm a duh ve tho a tang ang ah ka ngailawm tih an ti a ni awmzia chu hmanlaia kha an lo tih thin ih hmeichhia chuan a duh lo tur alawm tih ngaihna kha an la nei a ni chuvang chuan. Chu i hmelhriat miah lo inzui haw te pawh an lo risk ta ngawt mai ni. Chutah chuan khami a duh loh a, a lo ṭang kha, duh ve tho ang a, ṭang ve deuh ang a an ngai a ni mi ṭhenkhat chuan. Khami rilru kha an la pu a, kha kha bansana hun tawh em em a ni.
Aw Nachina i rawn sawi ang khan case kha sawm sarih pasarih lai a awm a hmeichhia te bik ah khan. Kha tah khanin hmeichhia te thiam lohna pawh awm ngei ngei dawn a ni. Hemi chungchang ah hian nu te hnena thuchah i nem. Aw i
kan sawi tawh a na chinah pawh Mizo hmeichhia ten tawhsual kan tawk nasa a, chutah chuan part tam tak kan nei a ni. Tehkhin nan kum sawm pariat hnuai lam chu naupang anga ngaih an la ni a, chutah chuan kum sawm panga kum sawm paruk te hi an zalen mah mah ka ti a. Pawnah chutih kha tih chhuakin an zalen lutuk a, nu leh pa te hian kan fate chin hi kan hre lo lutuk a, an awmna chin hi hria ila an chhuah pawn i tlai lutuk ah te an haw thin a, heng te hi kan fate kan control lo mah mah emaw ka ti a kei chu, nu te pawn part kan nei a tih tur tam tak kan fate ah kan nei, kan fate chin kan hria ang a tin ina fate uap tam hi kei chu. Tha ka ti a, i fate uap tam na na na tawhsual hi an tawk tlem a mani aw te kan ti thin a, kan han zawh te pawn kan han kawm te pawn an nu ten an fate chin hi an hre lo lutuk thin a, i kum sawm panga sawm paruk tih ah te an za len tawh lutuk a, heng hi chu i tlem a in control theih ni chuang ka hria ka hmuh dan chuan. Aw hei Mizo hmeichhia te hi kan tin hmun hi tha ve tawh viau mai a, ah kan za len ve tawh bawk si a, ah tah hianin chawi kan ngai kan ni ni la hria em? Aw Mizo hmeichhia te hi ni e kan din hmun a tha tawh a, ni mahse chawi kan ngai chu kei chu ka la ti a, a chhan chu mipa te hian tlem chuanin i hmeichhia te hi kan la dah hnuai deuh a mah ni aw ka tia, tunlaiah. Equality chungchang khawiah pawh kan hmu a, kan zir a, zawm tur kan ti a. Nimahsela vekhin nan kan case nei thinah pawh nupa inkar buai pasalin a nupui. Kut thlak nasa lutuk tin a duh duh hunah a hnawh chhuah. A duh duh huna bialnu nei san ka nei pei tawh lo che tih mai mai hi kan ngah lutuk a, nupa inkar case hi kan ngah lutuk a, amah erawh chu lehlamah an nupui ten case em chu ka duh lo e an tih thin avang hian case register lo hi a tam em em a, enge case siam ngam loh a nih chu an nupui ten case an siam ngam lo ta thin a, chung chu kan ngah lutuk. tuk a, keimahni police hnuaiah hianin chung ang chu kutthlak te khatiang ang duh pawh inkar bikah khan four nine eight A IPC ah han a hrem thei a ni. Chu chu tin chu mai bakah domestic violence case khawihtu an awm a, social welfare hnuaiah hian chung ho chuanin nupa inkar bik te hi an khawih a, keini police ai mah chuan an khawih hnem ang. Domestic violence case chu maw? Aw hei khawvel pum huap mai bakah India ramah hian pawng sual te hi a lar em em mai a, hemi chungchanga emaw thil dang pawh ni se mipui te hriat tur a chah duh i nei em? Aw hemi chungchangah hianin thu chah duh tam tak kan nei a, pawng sual bikah han sawi ta ila kan India dan chuan a rawn amend a ni, sanghnih leh sawm pahnih khan. Sanghnih sawng pathum khan chuan chutah chuan a hremna a rawn ti na vek mai a, i kan mipa te tam takin an hriat loh chu i hmeichhia kum a tlin hma kum sawm pariat a tlin hma hian sex a hman pui lo tur tawp mai a ni. Chutah chuan sex a lo hman pui a chuan a duh emaw a duh lo emaw pawng sual a ni a ti tawh si a, hei hi mi tam takin mipa hian an hre lo a hria se kan duh a. Tin, kan hmeichhia te pawn hei hi chu ka la ti thei lo a ni. Keimah vang hian lo duh ve ni ta se, ka bialpa lawm te an ti a. Mahse, an lo duh ve vang khan a bialpa khan hremna a tuar daih thei mai ni. Chuvang chuanin kan dan thar te hi kan aware a ngai a, hremna an la tawh si a. Kum sarih ai tlem lo, kum sawm ai tlem lo, kum sawmhnih tih ṭhak ṭhak a ni tawh a hremna hi. Hei hi mipui ten kan hriat a ngai a. Dan hnuaia leng kan nih angin kan nun hi fimkhur taka kan nun theuh hi a pawimawh em emin ka hria. Awk, i keini hi Investigation Unit for Crime Against Women kan nia, i englai pawhin darkar sawmhnih pali function kan nia. Hmeichhiaten harsatna an neih chuan He khin nan khawi police station ah pawh kal se keimahni ah min rawn ri far reng thei ni eng lai pawn tin keimahni ah pawh min rawn be pawp in min rawn pan reng thei eng lai pawn kan phone number te pawh kan rawn tar lang ang a chutiang chuan ih keini chu khatiang tawk sual tawh sual tawk te a maw harsat na nei te tanpui tu leh an mahni tana ding reng tur kan nih ang in darkar sawmhnih pali chhung chu-- Kan awm reng thei a ni tih kha ka sawi tel duh bawk. Chuan ani leh school ah leh hnathawhna hmuna hei sexual harassment tawngkam a maw ah enge a tih tak tak a maw maw ka tiang ang kha an rawn tlan lut ve thei tho em? Aw thei e, kan nei zeuh zeuh a ka tiang te pawh kha i pekhin an zirtirtu in a maw a lo hrem dan te pawh dik chiah lo mai thei ka tiang ang ah te pawh khan eng lai pawh in helai ah hian case a rawn siam in a report reng thei a ni alo awm a bank var thlak bawk sia tha hle a.
Hun leh ni ten inher liam zel a, kan hnam kal phung pawh a rawn danglam a. Hmeichhia te pawnah chhuakin ei zawngtu te an lo ni ta a, mipa te pawn hmeichhia te an duat thiamin an dindawi tawh em em a ni. Ahh tunah chuanin hmanlaia kan fiam thu hmeichhia leh palchhia chu thlak thei tih tih pawh kha hei kan pal te pawh thlak mai mai theih pawh a ni tawh bik lo va. Chuvan chuan hmeichhe dinhmun te pawh a rawn tha chho zel a, marawh chu kan hriat reng tur chu hmeichhe lu chu mipa a ni a, Mipa lu chu Krista a ni. Chutichuanin kan inneih zel anga kan ram hi a lo tha chho zel anga hmeichhia te pawh kan him zel dawn a ni. Kar leh zir tawp ni zan dar riat LPS one tukverh show in lo thlir leh theuh dawn nia.